Laang, laang ass et hier, dat ech eng NES-Mini-Show gemaach hunn. An domadder begréissen ech iech zréck hei op Balloon Fight. Dat war lescht Joer am Februar, mengen ech, hu mer dat gemaach. An ech gi lo hei op Donkey Kong, Juni 1986. Mir sinn da mat Dirty Period. A genéisst déi Musik. Do ass den VSV Bendikéik, Froe Kichtsch wann déi Musek héiert. Jo mir sinn eben elo leider Gottes dës Ke just de Mario, deen huet deemools Jumpman geheescht. Voilà, elo geet lass, ech drécke mol hei op de Knäppchen an dann let's go, kucken mol wéi dat Ganzt hei geet. Mir mussen do, dat ass net d'Peach haut muss befreien, et ass déi mécht d'Pauline. D'Donkey huet dat méi attraktiv fonnt wéi en Peach. Déi Zäit gouf nach keng Peachen op der Welt an et gëtt net einfach wëll et esou en Donkey Kong, Donkey mat enger décker Schnëss, dossen, da wësst der mol wéi dat ausgesäit. Kuckt iech dat u wéi Jacques ka sprangen, den Jumpman. deemols de Mario ne voilà dat duerf awer e bësse méi knapp mee mir probéieren dat elo hei ze maachen euh wat kann ech da elo erzielen uh dat do ass gutt dat do ass Punkte Punkte Punkte reedet euh ech kann elo nach erzielen dat ebe 4 Game Mode ginn respektiv et ginn Game A a Game B jeeweils zu zwee Du kanns eben entweder gären alleng spillen oder eben zu zwee together. Hallo, ech hat do emol scho gutt gemeeschtert. D'Spill huet dräi Levelen, mir elo ee vun dräi scho gepackt. Et ass eben d'ganz Zäit e repetitive Rhythmus do dran, Algorhythmus, dass de eent, zwee, dräi fäerdeg bass an erëm vu vir an erëm vu vir. An et geet eben drëms, ëmmer erëm, wéi hei elo mat deem schéine Prabbeli vum Paulinchen, deen ech mer do ergattere war, Punkten ze sammelen. An et ass Donkey Kong kann mer soen dass en Spill wou et nemmen em den Highscore geet. Hei gët ech scho kriddeleg. Jo en heescht Jumpman, lo hunn ech dat do och nach scho virdrun eng Kéier gehat, mee dat ass awer esou wéi e Link Paddle verhält e sech, dat en net wäit kann erof falen, dann ass e schonn direkt dout. Also ech hautzedags giffs nach, du hues 3 Häerzer oder esou an hues en halleft Häerz leit verluer, mee eisen Mario vun deemools deen hat Schwieregkeeten. Et ass eben den Donkey, deen schmäisst elo do Trampolinen hin an hier. Mir hate virdrun déi Fässer, mir hunn d'Fireballs vum Ueleg, déi direkt komm gewiescht sinn, an alles hat en eben an d'Hänn kritt. Geit de gär hin an hier. Esou ass dat. Voilà, kuck elo mol hei. Elo kënnt eng schwiereg Passage, kuck mol enk e bëssen eropzepassen. Elo muss en iwwerleeën, elo däerf en net schwätzen. Allez, op, mir ginn eis e Ruck a mir packen dat. Esou, elo kënnt deen Neges erëm, mir mussen nach eng Kéier do laanscht. Ah. Scheisse, dat do ass net gutt. Ja, de Mario zeckt hei eisen Jumpman vun deemools. Ähm, dat ass natierlech e Spill, ech menge jiddweree kennt méi vläicht vun heis, vun Arcade-Zeenen, do war Donkey ma hat méi seng Phase wéi op enger net, op enger nes. Voilà, mir kucke lo nach hei, vläicht packe mer et déi éischt Kéier souguer. Fir ah mir sprangen do dran, wéi blöd sinn ech dann, nondikass. Also et ass Donkey Spiller déi si méi och Arcade an déi Richtung gaangen, wat een hautzedags hei am Land guer net vill méi gesäit. Hoo dat do war knapp dat iwwerhaapt gaangen ass giff ech soen, ne déi Spréng. An déi Feierflam, Rippi! Domadder probéieren ech nach e Versuch, an ech giff soen, ech probéieren am ganzen 3 Versich. D'Zil wäert natierlech als Bendy Kéi eng Kéier den Donkey zum Stierzen ze bréngen, dat e sech viru mir verneigt. Voilà, ech ginn eng Kéier de Game Modus B, deen ass eben hei nach d'Erklärung, Game A, dat ass fir d'Ufänger, deen hat mer do fir d'éischt geholl, a Game B ass fir d'Experten, déi ëmmer géint d'Tendo flamen an déi Bescht vum Beschte sinn. Wat nach wichteg ze soen ass vläit elo, mir leien um Ufank, hatt spéilt e bësse ronderëm lallen. Den Zwee-Player-Modus ass och net mat zwee Controlleren, et ass eben um System wéi Super Mario Bros, dass de soubal s de ofkratz, ah wierklech, muss dat do sinn Nintendo, déi fucking Fässer, wéi ze einfach unpredictable sinn, wat wollt ech soen? dat ee mat Two-Player-Modus eben ofwiesselnd dann de Controller muss nach u hin an hier ginn. Kann ech mir nach hei leeschten, well ech hat jo de Witz, dat mäin, also ech hu just een nes Mini-Controller krut. Wann ech elo nach ee misst kafen, dee géif genau esouvill kaschte wéi eng Konsol. Thema nes Mini kann enk hei och erwähnen, et ass elo eng laang Zäit wou ech kee Video gemaach hunn, mee ech hunn déi aus rezente Grënn. D'Stärf nit hell an et fréi mer egal ech gi mech elo hei verbrennen an d'Ueleg komm schäiss drop maache géi Ueleg drénken op ass de gutt bon dat war Game Modus B dir mierkt also den Donkey mat der décke Schnëss gëtt do net eens mer maachen elo nach ëm Game Over elo hei gi ech soen nach eng Kéier den A a mer kucke vläit awer nach eng Kéier e gudden Ofschloss hei ze kréien also zur nes Mini et ass offiziell Nintendo huet d'Produktioun agestallt dat heescht déi nes Mini ass eng vun de raarste Konsole geschwënn déi et gëtt. Vill gouf se net produzéiert, ech hat se deemools glécklecherweis fir 60 Euro krut, wat haut e Präis ass fir ze laachen, well op Amazon a Co geet e bei 150 Euro erop a menger Meenung no, an dat ass wuel nëmme meng Meenung, ah donki, menger Meenung no geet dee Präis nach méi an d'Wucheren an et gëtt wierklech e Sammelstéck an do kann een och mat der SNES Mini, och nach kuerz erwänen, wa mer elo hei scho erëm esou getrollt gi vum Nintendo, Rumeuren, Et gi jo Rumeuren, dat déi an Chrëschtdagszäit erauskéim. Géif ech och mol verscheinlech mer hoffen, well d'SNES, dat ass nach déi eenzeg Konsol, ah Donkey, äh Mario, José, wann ech gelift, si sou blöd, dann heescht dat deemools Jumpman an et zerkritt déi do. Dei Sprung mat ass net fir den Zuch gesprung oder sou Blödsinn gell? Onméiglech. SNES Mini wär natierlech en Hype an dann wär meng Kollektioun vun all Nintendo Konsolen sou gutt wéi fäerdeg. Ech sot Nintendo Konsolen am Sënn vun ja Mario Mario Mario Mario. Sou kriss ni däi Paulinchen zréck ne, dat weess de schonn. Allez, mir ginn eis nach e Ruck. Vläit klappt jo elo nach eng leschte Kéier. Dit ass eben d'Zil, dat ech eng Kéier all eenzel Level iech hei op mengem YouTube-Channel kéint presentéieren. Herno ass ëmmer repetitiv, et geet drëms, Highscoren ze maachen. A méi ass et net. Ech kann nach vläicht elo drop agoen, wéi een zu scoren kann. Et ass eben elo, mir fir do gesinn, d'Pauline huet sou e puer Saachen hierno gehäit. Hei gesi mer nach de Bonus, dat ass de Stage-Bonus, well ech méi séier uewen ukommen. Voilà, do war e-Spot, ne? Da wësse mer, da hunn mer dat Thema och um Dësch. Wann ech, wat ech mir soe ukommen, datt ech méi Punkte kréien, da mierkt ee elo, den Timer geet bei 4.800 mengen ech un. Mir si elo scho e bësse méi lues ënnerwee, well ech hei och Punkte sammelen an jo. Da gesi mer eben, fir all Sprong, deen ech iwwert esou Phase maachen oder jo wat weess ech, ginn der 100. Dat hu mer elo grad gesinn. Perfekt Timing. Mir packen also erëm den éischte Level. An da ginn der awer och eben elo 500 Punkte, wann ech dee Moment. den Handyman esou ze spillen, dat heescht déi ganz Zäit d'Saachen zerstéieren. An wat nach wichteg ass, bäi 20.000 Punkte gëtt et jeeweils en extra Liewen. Et ass also net, datt een ze 100 Mënze muss sammelen, et muss eben hei och Punkte sammelen. Donkey Kong ass a bleift en Highscore-Spill, sou ech probéieren dat hei e bëssen ze kla packen. Net sou gutt geschmoller. Do ass ëmmer seng Passage. Ech weess net wéi et iech geet, mee ech haasse se. Ech wëll séier derlaanscht an na, ech wëll séier laanscht. Do huet déi Feierflam erëm nogelauschtert. Oh, komm mir ginn de Bandicam e bësse zacken. Yep, definitiv. A mat Loops dee Moment, dass de méi wäit kënns, dass de och d'Géigner erëm méi schwiereg ginn. Also dass, ech hu all Respekt virun deene Leit, déi esou Spiller duerchpicke kënnen. Sou, elo kënnt déi Passage, wou mir fir do gestuerf waren. Ee Moment. J'analyséier elo wou dat Déngen ëmmer hin an hier spréngt. Ok, wann ech do elo stoe bleiwen. Huu, dat do war knapp, mei lieber Jolly. An domadder kann ech iech nach déi drëtt, den drëtt Levelche weisen haut. Gott sei Dank. Also dann hu mer wierklech alles duerch. Hei geet elo drëms esou déi komesch Plazen do fäerdeg ze, ewech ze kréien. Dee Moment. Ah, dat ass den Handyman-Modus. Ah. Mario, ech wëll dach just den Donkey haut nach kräische gesinn. Dat sinn eben esou Boulten, also Stroumdénger, déi een do muss cutten. An Dir mierkt och, wann ee bëssen dat do logesch schonn iwwerdenkt, dass eben déi si esou gecutt, dat den Donkey do uewen dann iergendswann eng Kéier, voilà, mir ginn hei nach erëm eng schéi Pochelche sichen a mir waren haut shoppen, da wësst Der Bescheed. Wann den, wa mer dat alles elo geklakt hunn, da fält den Donkey uewe fort. Ah, nee, dat do gëtt scho schwiereg. Elo natierlech nach esou Feierflamm, déi eis herun erëmzacken an Na, do kënnt natierlech nach eng Matz an dovunner schwätz, wëll ze cool ass Nintendo. Wiem es Merci dofir. Ja, Nintendo, et, ech däerf jo näischt méi géint iech soen, gell. Dir sidd déi bescht, loosst mech wann ech gelift. Nee, ech däerf dat do elo net maachen. Sou, alle probéiere mei eppes aus. Wa mer en Schorsch elo getraff kréien, dat wär grad sou besser. Yes, een ass fort. Ech weess elo net, ob déi mat engem gewëssen Zäitrhythmus ëmmer fortkommen. Allez op, du komm och nach erof, trau dech. Dass dach just en Hummer deen Zachschluss kriss, do it yes merci, op meng Keeler ass nach de Prabbli seechen an muss nach do roof fir dee Moment nach déi do kleng Platz ewech ze kréien an de mierkt an den Donkey gëtt salzeg mee éierlech ech kann dach net den Donkey hei faal loossen dach ech muss einfach voilà da gesitt der wat geschitt an badabum den Donkey fällt op de Kapp den Marie huet säi Paulinchen zréck fonnt an domadder hätt ech dat gepackt wat ech et gemengt hunn nach eng Kéier ze packen. Ech hat mech bëssen agespillt déi lescht Zäit an et ass net sou evident. Et sinn einfach Retro Games sinn déi bescht. Natierlech och Breath of the Wild a Co däer en och net ënnerschätzen, mee wieren fir sou Let's Playere wéi mech, déi net elo grad déi beschten och Gamere sinn, Allrounder géif ech mech heiansdo och bezeechnen, mee an déi Richtung, ass et awer ee Genoss dat do hin ze kréien. Den Let's Play géif soen do géif ee Kandheetsdram an Erfëllung gi fir den Donkey falen ze loossen, mee dat do si sou Saachen Generatioune virun eis, dat hunn se gefeiert an d'Generatioune no eis, I don't give a shit, hunn déi déi Attitüd. Déi kënne mol kee Selfie mam Donkey do maachen dee Moment, dat ass hire Problem. Nui, also ech denken ech hu soulues hei alles gepackt. Dat war mindest d'Zil. Ech kucke lo vläit nach e bëssen eng Kéier eng zweete Kéier dorop ze komme mee Dir wësst jo meng ness Minishows, déi ginn nemlech 10 Minutten, ech kucken hei eriwwer, jo dach, dat ass elem déi 10 Minutten scho gewiescht. Dat ass eben kuerz a knapp eng Kéier d'Spiller ze éieren, och um Channel Leit ze hunn an fir do ganz Let's Play doraus ze maachen, wéi ech ëmmer déi 3 Etagen do opginn. Wann ech een hei am Land hunn, deen vill Donkey spillt, soll mer och soen, jo dat ass jo gutt Mario, du hues gläich Feierowend, da kanns de een drénke goen an du kanns hei en Diogo rausloossen oder esou, ne, keng Ahnung. Also wa mer hei am, pardon, hei am Land nach magesch Spiller hunn, geet d'Paulinchen nach gär retten. Well en, soll se mer Bescheed soen, mir mierken och mëttelweil mir hunn extra d'Liewen eng Kéier dertëscht krut, wou mer 20.000 Punkte krut hunn. Mee ech fir mäin Deel si mat deem Spill duerch. Ech verspriechen iech emol dat elo vläit erëm méi oft kënnt. Elo kënnt nach Donkey Kong Junior als nächst an nach eng Kéier Mario Bros. An da hätte mer Early Period Zäiten duerch an da kënnt endlech Kid Icarus. Dat gëtt net witzeg, komm. Also freet iech drop, nes mini Zäiten si back. Ech hunn d'Konsol awer nach zeréck fonnt, respektiv Gameland ass jo ree wann hunn awer e bësse fir sou Zäiten Saachen Zäit. Dat war et bis nächst Kéier, maacht et gutt. Ech hoffen d'Spill huet iech gefall. Bis dann, ciao ciao.